Masha peculiar bo sa. E tabatin e tabatin su cosnan hopi bonito. Un hende simpel pero semper cu un atencion special. Mi no sa kico tabata e ta ta atribui na dje. E ta tin un carisma straño cune cu tur hende ta pega riba dje. Dia ke ta traha na banco. E ora ke ta bai traha mas ainta ta bisa mi mama, Cambia e dos florin aki pa mi na tur na dies placa. Nto ora ku e tinku pasa den e lugá pasoy di ku tabata pos kantó rei un ku ta ta un alameda, e ta haya barios hombru nan sintá, nan ku ta bebe. Pero ora ku e ta bini, ta parse nan ku ta manera un santu ta bini, asina rèspèt nan tin p'e. Anto e mester pasa parti e de e dos florin, dies plaka pa kada unu. Lula ta un hende ku un karakter, manera nos ta bisa, un karakter di oro. Bo por zun drei, bo por rabia cu ne, e ta keda mes bon cu bo, e no ta rabia cu, e nunca e ta tuma ningun hende mal na cu lo, so ni pa un minuut ni pa un secondo. Wanneer nos tin ora nos ta casa, nos ta pleita cu otro, nos ta keda rabia bo isee un par di ora of un dia, e no, e ta keda mes bon cu tur hende. Loke mi ta corda mi ta bisa loke ta tabata pa mi tabata un di e cos mas tipico di dje cu e tabata observando. Segun mi e tabatin hopi bene prèt e manera e tabata hasi bia bofon di mundu. Ami tabata hayele un inteligente leren, pero e no tabata wòri pa demostrá su inteligensia, pasobra e ta ta biba semper manera mi a bisa caba o midjor. Nan ta pasa hende ku tabata dje mundu aki pa bin pa el a bin pa pasa i bai mes ora. Su prome trabou el a traha un par di luna den e ofisina na La Esperansa. Despues djei el a haña trabou na Ecurí. Den e ofisina na Ecurí el a traha te ku Ecurí su negoshi a sera. Anto e kuri mes a buska trabou p'e na banko. E tabata traha den un departamento di transferensia. Masha prètige kolega, pa bisa een van de bèste. Tin biaha tin otro departamento ku ku tin biaha tin hopi trabou, anto ku ku nan pidié e ta duna man. Ta faya un komishon ku wòrdu lantá. Tur ora e ta den. Nos tabata bai bon ku otro, Nos tabata tin un grupo ku, as a matter of fact, tin biaha nos tabata sali huntu bai ku nos hefe, nos tabata bai kome anochi, gezèlig asina, dus buiten e kantoor sfeer. Anto. Nos tawata ta pasa un rato hopi hopi alegre. Mi ta kòrda Lula manera un mucha. Nos tabatin hopi kontakto ku nan, direktamente ku nan famia. Mi konos'é. Konosé bon tempu di Hubentut Kristian. Nos ta lanta Hubentut Kristian komo un organisashon pa hóbennan, mucha hòmber i mucha muhé ku a kaba skol. Nos a lant'é na aña sinkuenta i seis huntu ku Pater Copré, Yvonne Tromp i ami, ku un regla, ku momentu ku bo kasa bo no ta pertenesé mas den e klub. P'esei tabata bo por bisa amiga tambe Di mi señora y e tempe nos tabata prepara prepara pa casa na agosto sesenta y cuatro y tin biaha mi ta busca mi señora mi ta busca Lula e ta bay den mi auto mi ta cual un biaha ta tin un fiesta San Nicolas mi sa na unda mas nos ta pasa busca y biaha entre camino ta hari bo ta hari. Nos tabata organisá masha hopi aktividat e tempu ya. Ku bùs nos ta bai kore rònt di Ruba, nos ta bai la mar huntu, nos ta bai fiesta huntu, nos ta bai Keiro huntu, tur kaminda nos ta bai. E tabata bisa ku e ta e ta sinti alivio ora ku e bai la na am. Ke ku e tabata kansa hopi, pero e tabata bisa ku e ta yud'é. I glória esei, bèrdat, tur djadumingu mainta. Nos ta ora bay lamba. Balia nan ta ta fantastico no e ta masha masha bon den dje balia tremendo. Balia ora tin un fiesta así e ta balia su tata mas tanto ay mi ta mira den mi con Fernando ta balia cu nele. Enta ta conoce un figura un persona alegre alegre chasquero gusta canta cana drenta cu masha behey si tu hende ta sinta cara bao e ta pone tu hende hari ambiente ta tey mesora. Antes nos ta bay haci e crisma tree na tusu de middag. Di mainta caba bo ta bay traha cu bo paña, nechi bisti cu bo corsage. Mas tawata tin un hefe hopi bieu, Brome Louie tawata yama. Anto riba e mesa tawata tin e tur e e centerpiece nan trahando, mane bonita asina. Awo, Lula a gañele, el a bis'é ku e kone bo por a hiba kas. I bèrdat e hòmber pasa mas feyu pa e kas. Nos a sali fe trabou, nos a sali fe madurensons, e ta bin fe banku. Nos ta bin bo, chita wak mi di hasi. E ta drunda bo un bini bai si kumshon, bende mi un pal hil kora. Lula, kiko ta hasikei pa yu? Nada, su ta para por nada. Chus beha e hari. Ta e e alegria ta esun pa mi, ora mi mir'é, e alegria sano, no? E alegria ta ta esun pa mi ku semper a resaltá. Nos a bai Venezuela un wikènt mi ke sai tata ku tur e skol. Nos a keda na un internat anto nos tabata drumi den e internat. E tabata un skol reisje ku. A wòrdu organisá dor di un meneer di Maria College plus Comisión Educación Educacional di Venezuela. Ta tin mashá controversia soba Suster Dorotea, un tabata kiè. Ki mishi un maneer bai ku muchu muhénan bai. Venezuela. Pero nos di a pasa bon so wori kuné. Berdad pa e tempo ya mi ta kere ku ta nos grupo ta e prome grupo ka yega di hasi un school reis. Mi ta korda un anochi el a sali di nos kamber anto tin un balkon el a sali nos pijama fini fini a ta lusi lo ta huma un sigaria tre otro esei mi ta korda ke ta huma masha hopi mi i en ta wori. Esei ta e úniko reprendeshon ku mi mester reprendé tur ora riba e humamentu. Tur ora ku bis'é el e, e ta bisa, Nai no ta wòrdi keshai. Esei sí ta un kos ku nan no por a kita fedjé. Anke ke ta sa ku e ta malu pa su salú ku e malesa, pero nan no por a kita e fedjé. Si ta huma tawato su gusto, el a hasié i e no tawato wòrdi tòg. Esei por a perhudik'é den loke e tawato. Papi hopi kunebara e no tabata sigui e konseho of no por a sigui e konseho. E ta bisa mi, Ai mi mama, mi tin hopi tempu pa biba. Bo a laga mi probecha mi smak no. Te sa e ta mi smak.